Helai hmuna press meet neih an ngai ta hi lungchhiat thlak ang reng a, keini note uan BLTF te chuan kan dikna kha kha hai lan ve kan duh avangin ti laia hei chanchinbu mite kan in tluk khawm a ni a, kan press statement hi kan chhiar ang a. Hripui avangin khaw hrang hrangah ngawrh takin kan duty a, keini Hnahthial North uan VLTF te pawh chhun zan zawmin Hnahthial hmar lam kawt chhuah Kawnpui tuna kan awmna lai ah hian kan duty thin a. Duty te hian khualzin leh driver te harsatna phak ang tawkin kan lo tanpui ve thin a. An mamawh hrang hrang te kan ngaihtuah sak thin a ni. Ni sawmhnih pasarih thlanga sanghnih sawmhnih pakhat tlaia Hnathial Noduan Vi LPF duty te leh buhfai phur motor MZ zero one T one seven seven seven driver Lalbiak Dika te chungchangah thudik tawk lo vawrh darh a nih hi pawi kan tiin thudik zawk kan han tar lang ange. Pakhatna, ni sawmhnih paruk thlanga sanghnih sawmhnih pakhat ni lai ni tlai hia MZ01 T 1777 leh a thiante chu, Duty awmna bawnpuiah lo thlengin supply godown a tlang an dil a, zawhna zana an load a rem loh avangin khawchhunga riah luh a rem loh thu lo hriat tir an ni a. Bungraw an load tur hnam dang driver te pawh he kawnpui ti laiah hian an awm nual avangin tual laia chhuak mai mai lo tura hriat tir an ni a. Duty ten eirawngvawlna leh tui chawina tur te tui chawina tur awmna thlengin an hrilh a. MZ zero one T one triple seven hi Ningani Tuchuan eikham a bungraw pur an load tura go down pan tir a ni. Pahnihna tlai lam tlai lam Darli velah MZ zero one T One triple seven khawchhuahsan tura lo tlan let chu supply motor supply buhfai phur motor a ni tih duty ten an hriat sa avangin hrui an lo thlah hniam sa a. Mahse duty post a rawn thlen Hma hian speed sang taka motor khalhin duty te tana hlauhawm khawpa chakin a rawn tlan a. Duty post chhinchhiahna plastic parapet leh hlui zawng zawng chu hnuk darin thui tak a hnuh hnuah hlui zen hi a chak ta a ni. Duty te chuan ding turin an au a, ding loin a tlan tlang zel a ni. Chutianga duty post em pawh zahderna nei lo va, lirthei khalh chu duty te chuan tha taka zilh hau a tha e tiin an um zui nghal a. Duty post atanga kemli vela hla ah um phak niin thil awmzia hrilh tuma Chhuk tura an hrilh hnu pawh pawn motor atanga a chhuk duh loh avangin tharum hmanga motor kawngka hawn sak hial a ngai ta a. Duty duty post lamah let tir a ni a, a chet dan a mawi loh em avang leh duty te a tham loh em avangin duty te pawh an thinrim hle. Dan a bawhchhiat te hmanga pawisa chawi tir tum a ni zet nain driver hian cheng zanga vel chauh a neih tawh thu a sawi a, pawisa pawh chawi tir a ni ta lo va, fimkhur taka motor khalh tawh tura hrilhin duty nen duty ten an kal tir a ni. hliam leh hmuh theih khawpa kutthlakna engmah a awm lo va, tha te tea thil sawipui theih a nih tak loh avangin duty te an insum vek thei ta bik lo erawh pawi kan tiin, VLTF Chairman keimah ngei pawhin phone hmangin amah driver ngei biain ngaihdam hi ka dil nghe nghe a ni. Hetih lai hian Lalbiak Dika hi MT Lalbiak Dika'n MTDA lamah dawn hmanga Zualko hi tha tha lo kan tiin kan dem hle a, a dikna lam ringawt chang chawi a, VLTF tihmualpho a tumna hi kan demin, Thu dik chanve pawh tling lo hmang a, MTDA leh Zoram mipuite hmuh a a zual ko hi tha kan ti lo va, Hnahthiam North One VLTF hnenah hian thu pha a chawi ngei kan phut tlat a ni. MTDA chuan an member a nihna anga lal biak dik a thla vang an hauhna hi awm kan tihpui rualin thu chhuah hre thu chiang hre hmasa Hmasa sela chuan hetianga press release an siam erawh kan ring lo va, MPDA pawh thudik thui chhuaka thu chhuahsiam tha leh turin kan ngen bawk a ni. Sawrkhar SOP angin Kawnpuiah hian bungraw phur motor hi za chuang fe an lo ding tawh a. zan zan tam tak riak tawh te pawh an awm a, driver pakhat maiin harsatna an tawh loh laia chhuan lam dawrawm te te nena Lalbiak Digan hetiang boruak a tawng hi amah in enfiah nan Hmang se kan duh a, Zoram mipuite hriata tlawmngaia duty te bual fo taka thu dik lo nena min hekna hi teng nawn tawh lo se kan ti kan ti hle. Duty te hi mi famkim leh fing tak tak kan ni vek bik lo va, daisuala chemawi lo thei kan ni. pawh kan fia a, hualzin leh bungraw phurte rilru lo tihna tawhna kan nei a nih chuan ngaihdam kan dil a ni. Chutih rualin eng pawh tawk ila tute pawh thil hrehawm thil hre chiang hmasa lova social media lama chet zung zung hi i sim tawh ang u. Hri laka kan inzel theih nan, Hnahthial North One, VLTF, Duty te chu,

Nia, hei a rawn supply fur a ni tih kha kan hre lawk a, khi lai atang khian a rawn tlantlang a rawn bei chak khawp mai a ti khan a hnungah pawh khan hnahthel leh a khu deuh khan a rawn um zui chiai chiai a, a rawn tlan chak ve khawp mai a, tichuanin helai duty post hi speed down miah lo khanin a rawn pal tlang pawp mai a ni. Tichuan ka lai speed down lo a, rawn pal tang kha. Chu tih lai chuanin a hrui hi ti hianin a inthlak thla ta a. Aw, hrui hi kan thlak thla vek a. A motor a kan hre chiang a, supply phur a ni a. Marawh chu a motor kha tlan chak em mai a, eh, a ke hma lamina hemi hrui an kana kha thli hetia rawn inbeng a khanin. a ti kang ta hrui hi motor hnuai khawi emaw lai khan a in bat ani ang chu aw tichuanin hei helai thil ho hi a hnuk chho ta vak mai a hei helai bulah te khan aw thu kan awm leh nghal a hemi tlai phei ka chuanin kan in hliam palh ang tih te pawh ka hlauh awm ang reng a maw keng hian nge a hnuh chho aw chu chu an hnuk a ti hian khilai motor thlen hma deuh ah a hnuh phei zawng a hnuk phui lutuk lo ve amaherawhchu Heng ang hnuk rum rum tak a chu riso rum rum a, a ngei awmna lai chu a ding duh miah lo kha a ni. Chumi chu a rawn tlan chak khi lai atang khan ding turin in lo ti sa ang e, engtiang in nge a rawn tlan chak in hmuh khanin traffic lam te emaw nangmahni lam pawn ding turin in ti em? Ti chuang lo ve, a rawn tlan anga hei helai velah hian hetia duty lo awm ve ta chu tlemin, Khatiang lutuk lo deuh hian a lan down a, mi pawhin tikhan an tlan tlang mai zel a, a chak ve deuh hlek pawh rawn tlan te pawh an awm ve tho a ni. Ih khang kha chu hetia hriatchian ho te kha chu ih tlan tlang tur chiang sa kha chu ama erawh chu a ni erawh kha chu a rawn bei vung khawp mai a chuan hei rawn a rawn khawih pawi ta kha a ni mai a, helaiah hi an hnuk chho a khi khilaiah khian Helai vel thleng hian hnuk a a thui lutuk lo a hnuh phei hi chu mah se la hei a bul vel a helai a hnathawk ho te pawh hi an rawn tlan khawm a che sual an awm ta maw tih khan kan buh khian a hliah vek si a ih a nih dan a kha mau lo chuan an hmu a khilai thleng khi chu kan post vel hi min hnuh chhoh sak a nih chu. Tichuanin aw. Khami a rawn a hnuhin han en chho kha amah a truck driver chu ding chuang lo va. Ding lo ve ka han la va, ding rawh ding rawh kan tia tlan tlang lui ta a ve a na.
Chu chu a awm zia ni. Tin aw hetiang au lo pawh ni la hetiang zawng zawng hnuk te kha chu hetiang plastic ho ang kha chu a thawm kha an a ang reng a. Keini pawh motor khalh thin tho kan nia i hriat loh theih pawh kha ni chuang lo va, a tlan tlang laia kha ngei awm lai tak chu ni ve a ni. Umm. Chung kha mi a tlan tlang in han hmuh khanin eng nge i in in let thla nghal mai nge buk lamah i han um zui le? Aw, tihan kan han tho deuh tiai a, thil hnuah hi Kan han siam tha dawn a, amaherawh chu um nghal kha thain kan hre ta zawk a, kan han um ta a, he traffic police ho chuan kan um phak pawh kha keini tak chuanin kan ring lutuk lo a ni, a bei vunga hela han scooty leh. Bike kan inchhawp kha ni mai a, truck duh tawka speed la sa tawh tlan kha chu kawng hi tha chhoh tawh ang reng a, tin a kawng an laih lai te pawh saw zau duai tawh a, duh tawk an tlan chuanin um phak kha a inrinawm chiah lo a, marawh chu thil tlang phone ula thil tlangin an lo ti ding thei ang e, duty an awm kha ka tia, tiang chuan thil tlang lam te pawh phone a ni a. Mara chu van leh thlak takin aa kilometer li bawr vel a nia nge maw Salai sawnin a kawng chhe lai chhia ti ila kawng laih laia aa kawng lai tipper phur rit rit phur ho a hma an lo tlan hlauh mai a zawite tein an tlan a tikhan hnathawk pah nen Khang khan an lo tawi khawtlai a, amah pawh a lo tlan ve zel tho a, zawi te te khan an lo tawlh kha lo nia, tah chuan kan va in um phat a nih chu. Chuan khami in va um phak hnu khan engtiang in nge in tih a, enge a han engloh vel a kha han sawi ve leh la. Aw. Kan um phak khanin he a side tha lawk rawh le kan tia kan side tha a chuan lo chhuk ta che lo chhuk rawh kan tia ha a ding ngau mai a ama kha a thu tlat mai a tikhanin a a seat ah khan engmah a tawng duh si lo a. hma lam kha hawi tlat mai a tichuanin a tingin a awm dawn lo in kan hria a an force mi te khanin aaa kawngka ka hawn sak mai ngai ni hi an ti a hreh deuh tak khan kawngka kha aaa an han hawng a an hreh na chhan pawh va khawih pawlh vak kha kan duh loh deuh vang kha ni a ihh hri kha a kai ngei ang tihna ni lo in tunlai kan ven ber chu hri kha ni a. Aw. Chu chu a ni a, a va hawn a, kan chhuk lo a tia a chhuk duh chuang si lova a lian ni force mite kha chuanin an phih lui ta deuh va, tiang chuan a nia a tang tlat mai a, ngawi reng khan a tang ringawt mai a, an inphih tha hleih thei dawn lovin ka hria ka bula mau seipui kha ka la keh khanin. a in vawn na lai kha thla rawh thla rawh thla rawh ka lo ti a ti khan in an lo ti a a tawpa chuan a in pawt thla thei ta a tiang khan hnaih chilh ngai a awm kha a ngei awm ang reng riau mai a i zawk a na chuti ang chuan in kan hmang a force mi phei ka chuan in vawihnih vel chu an beng ve taih taih a i va luh lul ve mawle ti khan. Tiang chuanin Salai chuan hun kha kan va hmang ringawt kha a ni a. Chuan chulaiah chuanin eng nge chumi force lam ina kut an thlak bak chu nangmah ni lam chuan in thlak chhun zawk lo va. Thlak lo ve. Aw mau sei keng kha a kan awm a kha khan in an
i nge ni an lo hawl pui ka ti dawn e, a kut in vawn ate ka thlah mai rawh an tia a mi dang kha chuan an khawih ngam loh deuh vang kha a nia ve bawk a na. A han khawihtu tak kha chu force mite an nia i. a dan kha dang deuh hlek a vei a natin an tih tur leh kan tih tur te pawh ni reng laiin chu chu a ni a, khati bak kha chuan kan in ti em em lo i Sawlai kha chuan. Suta suta reng khan heta in let pui leh a. Aw a Sawlai kha chuan in tih vak ngai na kha awm lo va a Dingsela chu a a din hnuah khan chhuk ru eh rawn chhuk ta che an tih khan chhuk mai sela chu. ih awm ze ah awm deuh takin saw laiah khanin an inkal tir thei mai kha kan ring deuh a ih kan tum lawk pawh a ni lo mahse lam mahse la a tang ve tlat sia han force lam ten thinrim ta deuh a ti khan i hruai phei phawt ila chalan a ngai nih hi traffic rules in
tiang u an tia a nia lo kan tia kan han hruai phei leh a tichuan helaiah hianin-- Ih ka han in hruai let leh ta kha nia. Chuan helai ah chuanin Chalan a chuanin a kal leh nghal mai nge nia ah kut thlak chung chang te kha a awm deuh a khami chung chang kha. Kut thlak chung chang kut thlak chung chang kha ah engmah chuti teh chiam kha a awm lo a a thlak chu thlak ngei kha nia mar chu kan sawi ang a. Chalan tura tih khan i ama erawh chu an han zawt a, pawisa nei loh thu, cheng zanga fel chiah neih thu kha an sang a. Amah an en a, kan han en a, ih, la naupang tak a ni a, ih, pawisa neih pawh kha a rinawm vak bik lo va, timai ang helai haw lam tawh kha chu a lo nei reng a, zep nge phei chu kan hre hauh lo va, amaherawhchu khawngaihna chen kha awm ve tho a ni, a nihna takah chuan. Tichuanin duty zinga upa fal deuh pahnih kha an rawn a, a traffic hawngtute rawn thlen hmaah hianin kal tir dan i ngaihtuah mai ang. An rawn thlen chuanin pawisa chawitute nei lo tak tak chuanin an hreng a maw nia nga han a chhana hi a at vang hi ni mai a, han thunun hlek hi chu a tha a, hmaerawh chu khatiang em em zel tur kha chu. a fuh lem lo ve a kan ti a, tiang chuanin kan han let tir kha nia, amarawh chu let tir hma khanin ih an han vaw ve a, amarawh tiang kha umm tiang felh sep tlem a suihmum. Deuh hlek hianin a mala vei thum. Amah pawn thu chu ate lo siam tawh a ni awm e, keini chuan kan lo hre ve lo a, a ngaithla ten an sawi danin vei thum min vuai e tia a sawi dik a ni. Vei thum kha a mal helai bawr velah hian a han vuah a, he tichuanin an kal tir kha a ni. Vuak an han tum deuh pawh khanin a hlau der thiam khawp mai a, he a vuak pawn vawt tam lo vawi thum vel kha mala khan a han vuah hlek kha a ni a tichuanin tha takin an inchhuah a an inkal tir
ni ah khan in ngai a amarawh chu aa lo zual ko thiam deuh nge nge ni thil kha tum lo takin a kal ta hluai mai a a thawn thu vel kha chu aa a ho zawngaih te chuan a ho ang reng khawp mai a naupang aa thil tisual. Han hrem deuh mai a, helaia duty te han inneih laiin thil kha a vung zawngin a kal ta a, hei a zia lo ang reng khawp mai, thil hi a buaithlak ang reng khawp mai. A nih kha mi ah khanin thupa chawi duh vel a, ama status ni awm tak rawn darh kha a awm a, nangmahni lamin thupa inchawi tawh reng em ni?
Tih lai khan sawi leh lawk lut si. Aw ni e, kan VLTF chairman te hi chuanin a en pawh ni sela buai hi a tha love an tia a eng pawh ni sela nia kut te a vuak te kha kan lo intlawve tum hrang a i ngaidam ril angai a nih chu tiin. Ih, min lo hrethiam, min lo ngaidam phawt mai teh ute chu an lo va ti ve tawh a ni aw. Khami kutthlak chungchangah kha chu ngaihdam dilna kha chu khelmin an pe tawh a, anmahni lam atangin helai duty zah loh vanga ngaihdam dil kha chu awm chiang lo tih a ni maw? Awm lem na ang aw, hei social media phei chuanin Thil hi a darh chak khawp a nia. Aa a deuh deuha thil comment mai mai te tiang kha an tam ang reng a, chu chu ih a buai thlak ang reng khawp mai a maw chu nakinah thei thil hun an kal tlat ang a, Mizo chu ri hluai hi kan nia, thu chiang leh thu tha zawk a te chu ih an la hre zel turah ngai ila a tha ang e.
tin aw nia hei helai chu inhmei tir tih vel te pawh kha hei lai hian tui khur a awm a supply phur dang te pawh a hma khan an rawn thleng a ah tun han buai chuang hlei nen eh nupui te leh fa te rawn hruai te pawh khan an awm a ti khan tha takin an awm ve mai a khan khilai a khaw dama lut khawm huai lovin a chhawkin ti khan khilai ding khawm lovin tan an awm ta zawk a. a inluhtir kha a ni a, hemi a inluhtir ta taka pawh hi helai VLTF phuahchawp hi ni lem lova, a kaw dam lam atang pawhin fimkhur thilah an tia, khilaiah han awm hui luih luih lo khan driver te. Chuanin helai sawi sawi takah chuan helai motor han tih din velah khanin DLTF lam thuchhuah a ni hrim hrim tawh. Aw a ni hrim hrim e.
Ni e, helai motor ding hrim hrim hi chu maw? Tin supply lam atang pawh hianin ih an rem tilo hrim hrim a ni ve a na. Han inspector lam te pawh hianin helaia dingkhawma fimkhur thila a mal mal a ih supply phur pawh hi luh kha. an duh dan a ni a. Chutah chuanin hei hnahthial khaw chhunga supply emaw cement emaw rod emaw tiang bungraw dah tur kha chuan din khaw tlai tir a, a bak khaw dang kal tur kha chu an tlang tir in tlang tir zel a. An tlang zel e, pass an neih chuan tikhan an tlang zel a. Hei M pass tih chung chang te khan rawn chhuah a, M pass hi helai VLTF duty na an lo chawi tir ve ngawt a ni lo va, M pass neih loh hi khulai Vairam atanga rawn chhoh ho khu an rawn. Paltlang danah hi thil dik lo kha a awm ta zauh zauh avang khan helai hnahthial a ih cement zuar tih vel te ngeiah pawh hian ka kha kan DC Bank te pawh thleng a, tichuan District level tak force lam atangin M pass nei lo apiang chu fine tur a ni. Zathum atanga zanga an awm dan azin sa ah Chengsang thum atanga Chengsanga an awm dan azin fine tur a ni an tia. He chu chu, mahse helai duty ten an chala nuat ngai lo va, ah khatiang awm an nih chuan halu ten SDO sadar a rawn hriat tir a, tih ang chuanin thil mumal takin an kalpui a ni. A nih a hma zan khan in chhuah teh dil che u mi. A kan duty lo a, a duty ho te chuan in.

Pakhat kha rawn chhuk thlaiin a driver pa kha rawn chhuk thlaiin, Kan hnunga vai ho kan hloh vang a nia, khawchhunga kudam kawtah tal min riah tir u la a rawn ti a. Mahse in khawchhungah chuan a riah theih lo a, an inkhar vek tawh a, an pu pawh a chhuah a haw tawh a. Bakah kan dan a ni lo a, helaia in riah hi an ngai a, ho hrethiam ro kan ti a, an phun bul bul nghe nghe a, a lalkha pa kha chung vel chu ni.